Uh, helo a chroeso i sgwrs um, Lush am y pimp a da ni hyn yma'n canolbwyntio ar Anic sydd wedi cael ei sgwennu gan Marged a Mahwm ar y cyd. Um, mae Anic yn rhan o gyfres y pimp sydd wedi cael ei sgwennu gan bimp awdur a phimp uh, cyd-awdur am bimp o ffrindiau gwahanol sy'n mynd i ysgol gyfyn llwyd ym mlwyddyn 11 a mae'r pimp ffrind yn hollol wahanol, maen nhw'n bobl wahanol i gilydd a b- pobl sydd ella ddim yn ffitio'n iawn i'r gymdeithas da ni'n weld ond yn amlwg maen nhw. Mae o'n um, mynd yn erbyn y stigma yna o bod bod yn wahanol yn beth drwg a dwi wrth y modd efo hynna. Um, a dyma'r clawr, clawr neis iawn, credigol iawn. Um, a na i ofyn i Marged am ahwm gyflwyno ei hunan, os yna'n iawn. Um, Marged, gawn ni ddechrau efo chdi?

Ac y cwestiwn gyntaf sgynna i i chi ydy sut athoch chi ati i lunio cymeriad a ni? Sut da chi'n cael dau berson at ei gilydd i lunio un cymeriad? Um, nathoch chi gymryd rôl wahanol wrth fynd ati neu rhywbeth penodol neu sut da chi'n mynd ati? Yym ia so i ddechrau efo hi, yn yr... yn y gweithdŷ cyntaf gathon ni efo yy Elgan a Manon Steffan Ros, gathon ni gyfres o gwestiynau am nodweddion a ni a be' oedden ni isio i'r cymeriad fod o ran be' mae 'i licio, be' 'di ddim yn licio yym ac yn rhyfedd iawn er bo' ni'n dwy 'di ateb y cwestiynau yna yn gwbl ar wahân, oedden nhw mwy neu lai yn identical ac yn ofnadwy o debyg, so oedd yn eitha' naturiol y ffordd oedden ni'n dwy wedi gweld â Nick o'r cychwyn cynta. Dwi'm yn gwybod Mahem os ti'n cytuno efo hynna ond dyna oedd y teimlad ges i eniwe. Ie na o' 'na llawer o tebygolrwydd i fod yn onest, ie. Yym o'dd popeth dros Zoom felly dechreuon ni trafod beth o'n ni eisiau cael ar draws gyda stori a Nick a o'r ein gweithio ni efo personoliaeth a datblygiad y cymeriad a nath popeth ddod yn naturiol yn cytuno. Mm. A mae hwn, dyma di dy dro cyntaf di'n gweithio ar nofel, ia? Felly, sut beth oedd, beth ti wedi ddysgu am uh, sgwennu nofel i bobl ifanc? Oedd chdi'n, di wedi cryfhau daw chdi i sgwennu mwy ta ti'n pan ti'n neud i mwy ta be? Ie na ma'r yym profiad 'di bod yn anhygoel a ma' ie ma' wedi neud fi eisie ysgrifennu mwy i fod yn onest. Yym ie ma' tro cyntaf gweithio ar nofel a o'dd e bach yn gwahanol fi'n credu i pawb oherwydd o'dd popeth dros Zoom fel dwedes i cyn a yym felly o'dd y cyfarfodydd i gyd dros Zoom a o'n i methu fel yy cy- yy cyfathrebu fel bysen ni yn arferol ond yym ie yym gweithio ar y nofel yma oedd e'n anhygoel oherwydd dwi heb yn fy mhrofiad i dwi heb gweld llawer o yym llawer o diversity mewn llenyddiaeth Cymraeg felly oedd y gyfres yma'n jyst cyfle rili bwysig i ddangos ac i ddweud storïau yym pum cymeriad mor wahanol ond mor bwysig. Mm. Mm. Yeah. Emma, beth wyt ti wedi dysgu fel? Do, nes i ddysgu bod fi ddim cweith mor ifanc ac o'n i'n meddwl o'n i. um, oedd o'n, nath ffrind i fi ofyn, dy gwir, mewn yn y digwyddiad Palace Sprint nath ni, sut oedd o i fod yn berson ifanc yn sgwennu hefo pobl ifancach, os yna'n ei sens. um, na, oedd o'n, oedd o'n ysbrydoledig y petha sgin bobol oed yy pobol ifanc oedd Mahon i ddeud yym jyst gymaint gymaint i ddeud gymaint o sgôp o ran petha sgynnon ni i ddysgu yym ag yym i fi un o'r petha oedd yn ddifyr oedd yr defnydd o iaith a pa mor y ffor ma' pobol ifanc yn siarad yym o ran yr ochor yy cyfryngau cymdeithasol, yy tecstio, a sut ma'r iaith yna'n newid yym o'i gymharu efo'r iaith ar lafar. A hefyd trio ca'l yr cydbwysedd 'na rhwng yym neud o mor llafar a naturiol â phosib ond hefyd cynnig rwbath llenyddol cyffrous i'r darllenydd hefyd 'lly. Yym dim bod y ddau beth ar wahân ond dwi me'wl bo' 'na gydbwyso 'di digwydd yn fan 'na hefyd. Yym. Ie gallai ma' hyn achos bod yym yn UK yn ogleddol dwi'm yn gwbod sut nest di ffeindio ffeindio hynna yym achos o'n i lwcus nesh i ga'l sgwennu yn yn fy acen ogleddol yym yn g- i gymharu efo rei o'r awduron eryll ond yym ie dwi'm yn gwbod mam sut nest di deimlo am hynna? Yy yn y dechre odd e bach yn yy

Mm. O'n i'n ffeindio mor dda, oedd e 'di bod yn naturiol. Mm. Wel, sôn am heriau, ai dyna oedd yr her fwyaf ta addasu'r tafodiaith, ta yna, wel yn amlwg o'ch chi'n gofyn neud o dros Zoom do, mae'n siŵr bod hynna mae'n hawdd. Um, ond yna rhywbeth arall lle do ddim mor amlwg fysa, fyswn ni ddim yn ei weld fel fysa fo'n heriol fel person sydd ddim yn sgwennu. Yym, i fi, dwi me'wl ma' un o'r petha o'n i'n boeni amdano fo mwya wrth fynd fewn i'r project oedd delio hefo mewn ffor sensitif efo rei o'r themâu odden ni'n mynd i fod yn yn eu trin a'u trafod o fewn y nofel ag o fewn y gweithdai hefyd t'od odd o'n chwara teg t'od i i Elgan am greu awyrgylch lle odden ni'n gallu trafod yr pynciau yma ac i hefyd i'r cyd-awduron a'r awduron am fod mor agored ac onest a parod i siarad am bynciau ofnadwy o heriol ag anodd. Um, o'n i, tyd, o'n i wir yn reit nerfus am sgwennu yn enwedig am yr uh, themau fel Islamophobia ag galar a um, discrimination a pethau ella dwi ddim cweit wedi delio efo nhw um, fy hun yn y ffordd mae Anic yn delio efo nhw, ond oedd o jyst yn wych cael Maham yna i fod, tod, mae'n llais mor gonest a sensitif ac authentic yn, yn drwy'r drwy profiad yna o sgwennu'r rhannau mwy heriol yna o'r nofel. Mam, wyt ti'n ti gweld hynna neu efallai bod, oedd hynny'n her i ti, fatha bod mor onast, ta ydy o'n rhywbeth sy'n dod yn naturiol i chdi ta beth? Ie yym oedd e bach yn od siarad am y beth yma i ddechrau i ddechrau efo ond yym fel dywedodd yy Marged oedd awyrgylch mor fel agored a yym croesawgar er fod e dros Zoom jyst trwy sgrin oedd yym oedd awyrgylch amazing ie a oedd yym yr pawb o'n i 'di gweithio efo oedd a dy- a yr awduron a'r cyd-awduron maen nhw i gyd mor amazing i weithio efo a um, y pab yn deall a um, o'n i beth yn teimlo fel nhw ddim yn gwrando ar beth sydd gen i hmm. ddweud a felly i ddechrau gyda oedd e'n eitha um, o'n i'n nerfus i rannu rai bethau ond um, wrth i ni fynd ymlaen oedd e just oedd e just yn teimlo bod ni'n gallu siarad a fod um, a fod i'n gallu dweud beth sydd gen i ddweud. Mm. Faint o debygrwydd oedd rhyngoch chi ag Anik ta? Mae'n siŵr bod chi wedi treulio lot amser yn, yn sôn am Anik ac yn, yn llunio'r cymeriad ta, ond faint o'n chi oedd yn ddi go iawn ta? Ti eisiau mynd gyntaf? Ie, oce. Wel, Islam i ddechrau efo, dim os dim hefyd, felly Yym ma'r crefydd a hefyd dwi'n Bagistani Cymraes felly ma'r diwylliant a phethe'n eitha tebyg yym hefyd ni ma'r ddwy ohonyn ni'n hoffi celf yym a'r trydydd peth ni ddwy'n tebyg efo'r teimlad cryf ni a bo' i amddiffyn ein ffrindie a beth sy'n bwysig efo efo crefydd a efo diwylliant hefyd. Um, fi'n credu bod ni efo hwnna yn debyg mewn i'n personoliaeth. Be am ti, hmm. Marced? Ie, yeah, dwi'n meddwl i fi, um, nes i'n sylweddoli dy gwir tan o'n i bron yn gorffen sgynnu nofel faint o... Um, achos dwi'n dwi, um, diodda fo gorbryder, a nes i'n sylweddoli faint o'r gorbryder yna o'n i wedi rhoi ar y nig, ond mae o'n, dwi'n meddwl oedd o'n reit cathartic i fi, felly portreadu y ffordd dwi'n teimlo gorbryder yn anig, um, ac oedd o'n ffordd reit ddiddorol actually o fatha helpu anig ffeindio coping mechanisms, ond nes i ffeindio coping mechanisms drwy anig, sy'n swnio bach yn bizar, ond oedd o'n, ie, yeah, oedd brofiad reit braf. A hefyd, dibyniaeth anig ar greadigrwydd um, i ddelio efo pethau. Mae hi'n um, gweld celf a cerddoriaeth yn rhywbeth sy'n helpu hi ddelio efo petha, a dwi'n meddwl bod fi union yr un peth, yym, o ran dyna'r petha sy'n cynnal rhywun ac yn cadw rhywun fynd mewn cyfnodau anodd. Ie, achos chi'n gweld sawl gwaith bod hi'n yn dibynnu ar, un, ar ei ffrindiau hi'n aml, fatha fel oedd ei ffrindiau hi'n gynhaliaeth iddi mewn ffordd, fatha bod hi'n, chwa, oedd, achos mae'r pimp i gyd, mae nhw'n wahanol, a wedyn mae nhw'n ond mae 'na rwbath yn dod â nhw at ei gilydd, a mae o mor... oedd o mor braf i fi gael darllen a gweld fatha, o ia, achos maen nhw yna'i gilydd drwy'r adeg, ac oedd hi fatha yna'n, yn, yn, oedden nhw yna'n ei chynnal hi mewn ffordd. Um, o na unrhyw negeseuon oeddech chi'n drio gyfleu cyn i chi fynd ati i sgwennu, fatha pan, o na negeseuon oeddech chi isio i gael allan yna i bobl ifanc sy'n darllen llyfr, um, Ond na, pan o'n i'n darllen yn y themâu, y themâu mwy amlwg i fi oedd fatha sut i ymdopi efo galar, um, codi ymwybyddiaeth am uh, Islamophobia, a, a wedyn, wel, yn dilyn o galar, fatha problemau teuluol sy'n dod o golli rwy'n yn y teulu. Um, nathoch chi fynd, nathoch chi feddwl o fain llaw, mae dyna ddech chi eisiau gwneud, ta nath o ddod yn naturiol? Ta be? Uh, mae hwn eisiau ddechrau? Ie, yeah, wel, i mi oedd yn bwysig iawn i gyfleu Islam mewn ffordd gywir, herwydd um, rôl i oedd yn benodol i ffocysu ar yr rhannau um, lle ni'n trafod Islam a bod yn Muslim a diwylliant Pakistani a felly mae llawer o newyddion a gwybodaeth ffug ac anghywir sydd yno um, yn y byd a felly roedd yn bwysig um, ein bod ni'n mynd ati i ysgrifennu llyfr efo sensitifrwydd a i fod yn onest efo'r pethau fel hyn. A um, hefyd gall unrhyw un darllen y llyfr wrth gwrs, ond yn benodol roedd yn bwysig i mi fod yn Islamiad ifanc yn gallu unieithu efo'r cymeriad. Um, nid yn unig mae'n ffordd mawr fel bod y Muslim neu wynebu Islamophobia ond ond y pethe bach fel diwylliant neu gweddïo yn eu dyddiau Ramadan a fod nhw'n gallu adnabod bach o'u hunain mewn prif cymeriad yn hytrach na cymeriad cefndir sy jyst yna am diversity sy'n digwydd eitha lot mewn nofela Ie, yeah, mae gyda'n dan ti. Um, Wel, i fi, doedd na ddim negas o y cyfryw, oedd o'n fwy o eisiau cyfleu pa mor, wel, faint o heina a cymhlethdod, cymhlethdodau bod yn berson ifanc um, yn y Gymru gyfoes, a jyst dangos, tyd, er bod yn ni calla i rwy'n sydd ddim ella yn, yn arwynebol yn meddwl bod nhw'n gallu unieithu efo rhywun fel Anig. Go iawn, tod, mae pobl yn mynd drwy yr un math o deimladau, yr un math o brofiadau. Da ni yn gallu unieithu efo'n gilydd, dim ots pa mor wahanol da ni yn gweld yn gilydd. A jyst dangos bod Anig yn gymeriad crwn, um, cyflawn, um, sy'n mynd drwy yy t'od petha normal person ifanc a gymaint ma' hi'n mynd drw petha fwy yy niche a penodol fel yym Islamophobia ag ei galwad penodol hi 'lly. Yym felly ia dyna ddim negas o cyfryw jyst jyst isio dangos cymhlethdod pobol ifanc yn gyffredinol achos yym ia ma'n bwysig bo' ni'n bod ni'n gweld hynna ac yn dathlu hynna hefyd, achos um, gen pawb rhywbeth i ddweud, does? Ie, fatha er bod chi lle, dych chi'n deall bod chi'n di, dych chi'n di trio, ond dwi, y neges dwi'n gael ydy, ia, bod ni gyd yn lot debycach na da ni'n meddwl. Fatha dydy o le da ni'n dod ni, pa grefydd da ni'n ei gredu yn fo, dydy o ddim, ydy mae o'n ein i ni, ond dydy o'n mynd ein i'n hollol, hollol wahanol i rywun arall. Fel mae gen i yr un teimladau da ni'n ei deimlo felly ar diwedd y dydd felly pam barn i pobl eraill pam bod yn gas, pam ia, mae casineb yn rhywbeth da ni'n weld yn lot rhy aml dwi'n meddwl yn y byd a dwi'n meddwl bod hi'n hen bryd i bobl ddarllen llyfrau fel yn i jyst i ddod i ddeall yn gilydd yn fwy dwi'n meddwl. Um, Ia, Margaret, ti 'di wneud yym... ti 'di cael gradd MPhil mewn Astudiaethau De Asiaidd, do? Yym a ti 'di gwylio yym Unwaith At Wrando ar ar gerddoriaeth Urdu yym tra yn cyflwyno nofel. Oedd hynny o fudd i chdi ta, ta yym... wrth ddechrau dysgu am grefydd pobl eraill neu am, am wel, trafodiadau pobl eraill? Ta? Sut, sut nath hynny effeithio dy sgwennu di? Ie, yeah, wel, um, oedd y cwrs i hun yn, fatha, yn canolbwyntio ar lot o wahanol ddisgyblaethau, so oedd o'n hanes, crefydd, athroniaeth ac yn y blaen, um, yn canolbwyntio rhan fwyaf ar um, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka ac chydig ar Nepal a Bhutan ac ardal yna'r byd. Um, nes i'n hun ganolbwyntio ar um, India, ond um, y peth mwyaf nath helpu mae'n siŵr oedd yr ochr ieithyddol, felly nath ni wneud modul mewn Hindi a chydig o Urdu, felly oedd yna'n, o'n i reit excited i allu rhoi um, dynyddiad bach o'n wrdw bach yn rhydlyd, ond o'n i eisiau droi cael mahem yn, yn cywir o wrdw i, nes i rili troi So, um, ia, yeah, hwnna dda peth mwyaf nath helpu mae'n siŵr, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig cofio hefyd, so, er bod fi wedi gwneud y radd yna, mae profiad rwy'n Pakistani Cymraeg mor benodol i

Yn edrych o na, yr music Urdu bendant 'di helpu achos nath 'yn ffrind i yy Shreya, ma' hi'n dod o Delhi, nath hi greu playlist i fi o yy ho- 'i hoff ganeuon Urdu hi, a dyna o'n i'n gwrando arno fo rhwng fatha rhwng seibiau a sgwennu, so odd hynna'n odd hynna'n neis. Dwi'n dwi'n reccommendio i unrhyw un wrando ar miwsig Urdu mae o'n ffantastig. Oedd hi'n anodd ta fatha newid achos m- sgwennu c- rhoi dy hun mewn sgidia rywun sy mewn crefydd gwahanol i chdi, oedd hynna'n anodd ta oedd o'n rhywbeth wnaeth y y s- dy astudiaethau di wnaeth e helpu hynny ta? Be- Hmm. Dwi'n meddwl yym Mae sgwennu yn, tywed, un o'r pethau gorau yn sgwennu ydy bod chdi'n rhoi dy hun mewn sefyllfa rhywun gwahanol. Dwi'n meddwl, yn aml iawn, mae rhywun yn amlwg yn sgwennu o'i brofiad ei hunan, ond mae hefyd yn ymarferiad gwych, tywed, trio rhoi dy hun yn sefyllfa rhywun arall. Um, ond i fi o ran sgwennu o safbwynt rhywun sgyn grefydd gwahanol, tywed, oed mi oedd yn anodd i ddechrau achos dwi ddim yn cyfrin hyn yn berson crefyddol, felly oedd o'n her eitha, tibod oedd yn her sort of trio dallt sut mae crefydd yn dod fewn i fywyd person ifanc. Ond tibod, wrth i fi sgwennu mwy a dod i ddallt mwy a gwrando mwy ar Mahem, nes i ofyn i Mahem yn benodol sgwennu bot am be mae Islam yn olygu iddi hi. A nath i ddeud rhywbeth, nath wir aros efo fi, sef bod Islam yn cadw hi uh, afloat, yn cadw hi fatha uwch ben y dŵr, basically, so yn cadw hi fynd. A dwi 'di cynnwys hwnna yn yr nofel, a dwi me'wl d- sgwennu amdani a ni cyn gweddïo a'r y routine crefydd hefyd dwi me'wl nesh i ddod i ddall' lot mwy am sud mae e'n gallu bod yn yn gynhaliaeth ac yn coping mechanism i yym i bobl ifanc yym a gesh i lot o fudd yn sgwennu'r yr rhannau yna o'r nofel yym ie. Mm. Felly Maham sut deimlad odd ca'l sgwennu nofel am dy grefydd di mew- drwy gyfrwng y Gymraeg? Yym wel dwi heb neud unrhyw beth fel hyn o'r blaen felly o'dd o bach yn od yym o yn y dechre yym yn enwedig ond roedd y nofel yma jyst yn gyffredinol wedi rhoi rywle i fi rhannu fy lais a oedd yn anhygoel a yn y diwedd i weld popeth yn dod at ei gilydd a yym fel dwedais i cyn dwi heb roi llawer o lyfre o lyfre yn gynnwys cymeriade Mwslemaidd a felly roedd yn profiad newydd i allu bod yn rhan o ysgrifennu nofel mor pwysig ac onest oherwydd ma' nofel yn trafod agweddau pwysig a difrifol a mae rhai o'r pethau a digwyddiadau sy'n cael eu trafod yn brofiadau go iawn mae pobl sydd â chefndir tebyg i Unique wedi mynd trwyddynt mewn bywyd go iawn a um, i allu rannu hwnna'n eitha special. Mm. Lly, pa mor hir nath i gymryd i chi ta i, i ffindio llais yn ni? Neu pa mor hir gymryd i sgwennu y nofel i gyd o'r ddechrau diwedd? O, mae hwnna'n gwestiwn da. Mae flwyddyn diwethaf wedi bod yn blur. Dwi byth yn gwybod pa ddiwrnod dwi. Na, hwn ti'n gwybod. Um, Wel, ti a blwyddyn yna wedi cymryd i um, greu'r nofel am yr ysgrifennu a wedyn y cyhoeddi a... Yeah. A yeah. Wedyn... i cael yr llyfr yn ein, dwy, yn ein dwylo yn y diwedd. Mm. Ie, yeah, so ti a blwyddyn. Ie. Wedyn pa mor pa mor hir nath 'i gymyd i chi felly o'r flwyddyn yna i gymy- pa mor hir nath 'i gymyd i chi ffeindio llais a nick fydde nath o ddod yn munud oddach chi 'di dechre oddach chi'n teimlo bo' chi'n bo' bo' chi'n iawn a mae fatha fel oddach chi isio neud ta ne- yy n- o' 'na newidiada ta be'? Yym dwi'n meddwl yy fel nesh i ddeud cynt o ran yr balans ieithyddol dwi me'wl odd y peth mwya yym o'n i'n gweithio drwyddo fo. Yym ond ar ôl dod drost hynna dwi meddwl o'n i'n teimlo fatha bod llais natur- yy llais unique yn dod yn reit naturiol wedyn. Yym o'n i'n ffeindio'n reit hawdd mynd at unique a t'od mynd i zone unique fel petai. Yym ie dwi'm yn gw'o' ma' hyn os ti'n cytuno. Ie, fi'n meddwl yym o'n i'n gweith- yy oedd y oedd y ddwy ohonyn ni'n gweithio eitha' dda a oedd e 'di dod yn naturiol sydd wedi helpu lot fel yym dwed y Marged yy ar y dechre o'n i 'di ysgrifennu bach o'r yym pethe am y nick fel drafft cyntaf y cymeriad a'r a o'dd pethe eitha' thebyg felly yym oedd llawer o bethe yna 'di aros erbyn mm. diwedd y nofel a um, yeah, efo balance a popeth um, mm. fi'n credu bod um, y llais yn eithaf wedi dod yn eitha rhyw fath eitha naturiol um, mm. wrth i ni mynd trwy drafftio mm. ac uh, dyn ni beth allan ac adre pethau Mm. Ie, oedd o hefyd yn, tyd, yn ddifur um, dysgu am Anig drwy drafftio'r nofel eraill, a um, nath hynna gyfoethogi'r nofel, dwi'n meddwl, just gweld Anig, sut oedd, sut oedd yr awduron eraill yn gweld ti, um, sut oedd hi'n dod drosodd, sut oedd hi'n siarad, so oedd yr, um, yr interaction yna'n yn fuddiol, dwi'n meddwl, um, jyst i gryfhau llais hi. Wel, dach chi 'di sôn am fatha pa mor bwysig ydi eni, ac yn amlwg mae mor bwysig ein bod bo' ni'n bo' ni bobl ifanc yn dod i nabod neu bod ni'n derbyn pobl yy fel ag y ma' nhw a ma' nhw'n a wedyn fatha fysa chi 'di licio Ni ydach chi, ni oeddach chi yn ymwybodol o straeon fel Enic pan oeddech chi'n ifanc, ta? Ni'n iau, dych chi yn ifanc. um, yn fengach. Ni, fysa chi di licio cael stori fel Enic, ta? ta be, be oeddech chi'n darllen a deg yn ei, oeddech chi'n darllen peth... Oeddech chi'n dal yn ifanc, pan fi sôn oeddech chi'n hyn? Oeddech chi 'Sa hynna 'di helpu chi i dderbyn eich hunan fwy? Achos dwi'n meddwl 'sa fo wedi. Fatha, dwi'n darllen y Nick ŵan, a mae o'n wneud fi'n deimlo fatha dwi'n nabod gymaint o bobl w- hollol, hollol wahanol, er bo' fi itha'n amlwg yn derbyn pawb fel oedden nhw cynt, ond mae o jyst, mae o'n fwy, hyd yn oed mwy ŵan o ddathliad bo' pawb yn wahanol a bo', chimod, ma' bob un unigolyn yn yn dod â gymaint i gymdeithas. Ydy... dach chi'n meddwl bod 'na fwy o le am straeon fel 'na? yn yr iaith Gymraeg. Na, ie, yeah, a fi'n oed. Dwi eisiau mynd gyntaf ma hyn. Ie, uh, yeah, um, mae'r cyfres yn dathliadol yn unigolion gwahanol a um, dwi ddim yn mynd i dweud pan o'n i'n ifanc ar y dydd o'n yn 50 mlynedd oed. Ond ie, um,

ie, dwi'n credu bydd e'n wych i cael pethau mwy fel hyn yn y dyfodol a gobeithio ni 'di agor llynedd y Cymraeg i hwnna. Yym... Mm. ...fi'n credu hwnna'n bwy- yym bwriad rili bwysig i'r gyfres a i pob awdur yn y gyfres. Ie. Bendant. Dwi'n yym dwi'n cytuno ag t'od i atab dy gwestiwn di Mengai t'od swn i 'di bod wrth fy modd sa 'na rwbath fel y pump 'di bodoli pan o'n i'n yn yr ysgol o'n i'n darllan lot fawr yn anffodus t'od yym yn Saesneg o'n i'n uniaethu mwya efo'r cymeriada yym ma'n anodd deud hynna on' ma'n wir ag dwi'n gobeithio na dechra 'di hyn o ran y pump bod t'od bod o'n agor drysau i gymaint mwy o straeon um, gael ei dweud. So ni wedi bod wrth y modd sy'n rhywbeth am tyd, cymeriadau LGBT, cymeriadau sy'n mynd drwy broblemau iechyd meddwl. So sa hwnna wir wedi helpu fi, um, fel ti'n dweud, derbyn rhywbeth hunaniaeth rhywun yn haws. A jyst teimlo'n llai unig. Da. So, mae llyfrau'r celfyddydau yna Dwi'n meddwl, mae'r mae mae celfyddydau y celfyddyd yn yn llwyddo dwi me'wl pan gin ti'r cyfuniad gwych 'na o teimlo fatha bo' chdi'n dianc i rwla ond ti hefyd yn uniaethu efo'r profiad yna a'r cymeriada a dwi'n gobeithio na dyna ma' y pump 'di llwyddo i neud achos o'n i'n bendant yn teimlo fatha bo' fi 'di dianc i rwla yn ystod Covid achos bo' fi'n ca'l t'od bod yn rhan o fyd y pump. Yym a ia dwi'n gobeithio neith geith pobl ifanc a disgyblion ysgol ddydd mawr allan o'r allan o'r pump llyfr yma. A gobeithio yeah. fydd yna fwy ddod. Fi os mynd i ychwanegu, fi wedi dweud i Marged o'r flaen efo'n ieithi efo'r cymeriad. Um, dwi, um, fi'n cofio darllen un o'r drafftau a fi'n meddwl clywed darllen rhywbeth am uh, bwyd. Um, mm. Oedd yn bwyd o'n Harry sydd yn hoff bwyd fi, ond uh, mae'n um, uh, fel Indian Pakistani, uh, anyway, mae'n uh, dish diwylliannol, felly pryd bynnag dwi'n dweud e, dwi'n rhan fwyaf o pobl ddim yn gwybod beth yw e, a um, darllen hwnna ma'n ma llyfr, o'n i fel, oh yeah, a fi, o'n i'n neud efo fe, a wedyn o'n i, eisiau sylweddoli fel, well, dwi ddim fel arfer yn teimlo fel 'na yym a odd e jyst 'di profi fi faint faint o gap ma' 'na mewn nofele mewn llenyddiaeth yym a ond dwi jyst yn gobeithio gall pobol uniaethu efo'r nofele 'ma nawr. Ie dwi siŵr bysa nhw ma'n anhygoel be' 'dach chi 'di neud a dwi gwbod efo'r pump llyfr bod e jyst i gyd mor mor dda. Hmm. O tyfu bron yn meddwl. Sori, bach o broblemau technegol yn fan'na. Yym, felly, diolch yn fawr iawn i Lysh am gael... ag i Lleucu am roid y cynnig i ni i siarad, a diolch yn fawr i chi'ch dwy am ddod i siarad efo ni. Yym, diolch i bawb sy'n gwrando adra. Yym, ag ma'r llyfrau... lle ma'r llyfrau ar werth? Yn Lol- yn... Yn y... Siopa lleol uh, ag ar y wefan Lolfa. Yeah. A hefyd, mae darnau'r cyd-awduron a'r am, mae hynna'n wych hefyd. O, ie, yeah. do, nes i oedd yna, o, mae hwnna'n anhygoel. Um, felly, ia, darllenwch a mwynhewch nhw, achos maen nhw'n anhygoel. Dwi wir yn argymell i chi ddarllen y gyd, felly, ia, diolch yn fawr i chi gyd am, am rando ac am ddod i siarad efo ni.